senior pastor nih khan a voi kan hruai group kha von kan then kan nih group kha vawlei cung mission missionary vialte ca tha cammi group ah khan kan vong cang tha kan von cang tha ka cam lio ah khan ka ngol A ruang cu mison rian ṭuan dingah sal nan va tlaih lo bupin upat ṭuan dingah Khrihfabu nih an va ka thimmi hmanh kei al sakaw atu tiangah ṭuan kaa tim lo sakaw atu ah thla ka van cam dingah an hnulei in thla van campiaktu dingah kan i group kan si kan ong seo he thla van campiaktu ding kan i kan nun kha ka van hmu ciam ame ka thlacam takang mal bak a ziah zetin dah si lai ka ti thlacam loin khua caka van ruat tam ahcun ka lung ah a bong chawngmi cu a pathian zei si paoh ah na khit mi rian ha sai kan tai lo bu ten tuan rih ko ding ka ti ma cu ro tu thlacam nak cun ka lung kha a van theng than a a tu bantuk hin kan tin kan tla lo bu kin mai ka hon dir kho than nak ka se Mah lakah cun upa zong kan van tlamtling lo. Atu mithar te zong kan va um caan hmang bal lo mi te zong kan um le nan hmai ah bantuk in kan vong thut tikah hin khatalei cun minung lei cun kan thin kan tlak lo kan ei hmu kan thei ko. Thazaang tu va kan tel tha tu kan campiak lengmang rih ko timi zong kha mipi lei ah khan an nawl le kan kong kan lam te kha tlawmpal han chim pakhat ka duh. Cun zeitikdah mission rianṭuan kong ah hin nan hmaika ah hin ka dir khawh te ve lai timi khi cu voikhat te cu caan cu ka rak hngak ngai ve. Nikum zun thla khan ka hngak ve lengmang e. Caan tin a rak har ngai ngai. Caan tin nan duh sin rak kan hal ko ti le van hal ngai kha ka ngam ve ṭung lo. Nikum kha san ka tlaih lo Bawipa ram ah Khrihfabu rin nan ka tlunter ah na va tlunnak kong le zeitindah kan rianṭuannak kong tital ka cu caan thieh cu um te halo ma te khet kei ma ot cu ka ot ngai nubu nih khan voikhat cu caan cu an ka pek a zan pum ah an ti zan pum kha na kawram TV bantuk kha cong hi tam tuk ko mi tam deuh nak atu bantuk tu hen ka chim ve te ko le ka khan ka rak bo a ka tim ti lo mah kha a pil dih cang ka chim dingmi vialte kha an lo tlau dih hoi cang sihmanhsehlaw si poah tiah kong bia kha nan tu ha Bible ka relmi chungah ka pa ngai thiam hna an tuahmi hi zei si tiawk an hngal lo timi hoi na kha thawh ṭhan Bible rel deuh kha sia A caan lo khiakfai rak on kha ka lo sul ti zong ka phang pah. Khiakfai rak kha a caan lo pi a on ahcun ai ai ar a cawi hna la kha ar fa cawi la kha ra ringu ding an si. A caan te a hong on ahcun a lung a leng a a aw te zong kha a khim khun. Zarhpani kan rak up hna tikah hin Zeitindah Pathian lei ah tlawmpal na tel? Kan i lak khawhmi um hnga maw ti kha ruahchannak ngan vialte bia an kan ra phan ee. Lawnglet in kaan kirter kaan kirter sual hna lai ti kha phang ngai de. Lawnglet na kir kha ca are deuh rih. Cawibenh lak kan tuah na lai ti kha a phang ka phang chinchin rih. Eh, Amerilu eh ummi Laimi vialte an cu kan dihlak ngol thai thai sanah rian kan tuan hna tikah hin kan tha ba tatak zeitluk kan da kan tha ba te cun ACP a ṭuanmi pawl hatin an lawmh a hngal lo ACP a ka ṭuan bal ve lo a BCP a ṭuanmi kha cu kan vong lut ah motor kha kan phak ah kan vong lut ah rian kan ṭuan kan ṭuan kan ṭuan kan hong suat ah khin kan motor pa na bak kan hal ti lo chim ding mu kan memory tlau lak bak rian kan ṭuan kho mah tluk khin kan ba mah ti ka chim tikah Tyson kha a chia ṭha ti dak ka chim nu nak ti lo kan mas ning zang khat chung kan thabat ning kha ka van chim duhmi si. Mah tluk saban kan tuan zarh tan i nikhat te kha kan van edin hoi ah ah eidin eidin zarh ah kan buai thil suk kan buai pumpa din khat te zarh pani ah kan etu tak kan i man hlei lo zarh pani ni khat zarh khrihfa pai kan si cho pathian than than awk ah kan ra to kan kal awk a si tiah biakinn thiang ah kan ra hna eh kan van a pumh hna tikah pulpit cungin kan van a dir ciammam ah a caan caan ah cun vai thong hna kan van a ṭhat hnawh thla hna kan van a cam hnawh phung hna kan van a chim hnawh ve eng dawhdawh hna in kan van a ti hnawh ahcun an bia an kan rat man san bai lo hmasa ko ma kha long lek chi loin vaya choi bel kir kan sa su lai ti ka phang ton agre lu khrifa bu chuma kan um bal lo kan um sul lai ti ka ka hi phan bia kan pulpit cho zeitin na kan hman o si te chu tha e jam no na mun si lo in tha e jam piang na mun a siok se phung e chim no na mun si lo in jesu christ akan tot na thong tha le akan khap na thong tha chim na mun biakinn hmun a si awk a si. Pakhat le pakhat kan sual kan palhnak kha etho zar in pakhat le pakhat ning lak in umnak si loin kan sual kan palhnak kha emai mil piak emai mil piaknak hmunhma kha a si awk a si. Kan mi sualnak kha hmuh loin kanmah le kanmah kan sualnak kanmah le kanmah kan tlamtlin lonak kha i hmuh in kanmah le kanmah Pathian sinah rai a thawinak hmun kha a si awk a si. Bia an kan rat tik zong ah hin kan dinhel tuk ca le kan in tlak tuk ruang ah cun a si lai lo. Kan sual, kan palh, kan i hngalh, kan zunin kan sai, kan i hngalh, zei hmanh si, kan si lo ve zong kha kan i hngalh. Mah tikah a caancaan ahcun Khrihfa kan si bantuk in Pathian thangṭhatnak hmun kan rat tikah pulpit cungin pakhat le pakhat thla kan i camh hnawh siloah aa kan i mawhchiat deuh. Cun hlan lio keimah dirhmun cun kan zudin kan sa i kong hna ka he tiah kan va i den hnawh ahcun Khattelei ah a rak ṭhu vemi, thawngṭha a rak ngai vemi nih khan thatchiatnak ah a lak, a lak, a lak i hnulei ah tawlhret mat, hnulei tawlhret mat le a hnu cun biak an phat ti lo kan phawih te. A caan caan ahcun biakinn cung a kan chimmi he, puilpit cung a kan chimmi bia hna he biakinn chungah chimmi awk si lo khin nihin ni zarh pali bantuk tan ah hin Pathian thangthatnak biakinn ah rat huam loin atu bak kan lo ter hika ter tual hawng khin tiang pawr hawng khin basketball aa celhmi Cun football aa celhmi te hna kha tampi in um lai. Ka hna pawl sinah ka dual a ziah nan i pump lo. Zarhpali in va si Pathian than that awk kan dat awk a si ti va chim awk ding tu kha a leng a va chim awk tu ding kha a chung hin kan chim a chung a chim awk ding tu kha a leng hin kan chim tawn ko rua ti hin ka ruat tawn kha bantuk pawl sinah khan va kal le Jesuh Khrih aan dawt tuk dah kaw a ziam a thin na um zian aa pumh lo ti va chim awk kha vai biahan chungah kan chim tawn ah a rak ummi cung tu hen pakhat la pakhat kan santlaih lonak kan zunin kan saenak thawhlawm kan pek lonak kong kha kan van chim chiamam ahcun vai Mathai hlei nih song thum ah pumkhom a ka bawm lomi cu ṭhek tu an si timi kha kan no pa ton ko rua ti zong kha ka pha ton pakhat la pakhat kan sualnak san kan tlaih lonak ha kei cu e bu piak pon hau si tin mi ha tu zingah kan chim ka duh Kan sualnak kan palhnak kha a hmuhpiak hlah u timi han kan cawnpiak ma kei nih cun in hmuhpiak bak u si timi ha ka chim ru ve kan pastor santlaihnak lo zong hmuhpiak bak u si kan cun kan mino pawl santlaih lonak Khrihfa upa pawl sui in phoknak zong ah hmuhpiak hna u si committee vialte mission a hlein mission committee sal kan tlaih lonak zong ah kan hmuhpiak u Cun chungkhar ah nu le va zong vai ah an kan sual kan nupile nih sal an tlaih lonak zongah hmuhpiak hna usih. Nan vale nih sal kan tlaih lonak zongah kan hmuhpiak u. Sihmanhsehlaw a donghnak ahcun mah kha kan sualnak vialte kan i hmuhpiakmi vialte kha i maimi biak in ngaihthiamnak nun ka pa ngaithiam hlah an tuhmi hi zei a si ti awk an hngal lo timi nun kha ngei hna usih law timi kha kan chim ka duh fawn. Bawipa Jesuh Khrih kha vailam cungah an rak hrem lio le vailam tah hlan ah an rak tuh an rak benh le tithor an rak tinh le cil an chak le an chuih le lam vialte kha a hmu hna lo ti si lo a hmuh hna lo kaw biachiachiat an ti an nihsawhnak vialte kha a theihnak an hremnak vialte zong a hmuhnak vailamtung an putter zong a hmuhnak kirat khenh zong a hmuhnak sihmanhsehlaw a leh hna lo Bawi Jesuh Khrih kha laimi rak kan seh law nan van te ṭhat mah ti nan ka ti mu ni donghnak kan theih te lai sual dia kan ceih te hna la aw nan in hngalh te lai mah ti te khan ka tele ko ti ati sual men thang ka ti ka ruat man chu lo dai ten om ka khat te man ale na lo ka pa ngai thiam na an tu mi hi zai asi ti an khan lo ma ka khat te lo khan chim krifa ka de ti ka hen lai hot an krifa ti mi de he lai hot long um ruang te zai ta te mrang hot long in christian ti long sa po Cun Kawl zong nih Kristian an ti. Holh dangdang zong Khrihfa timi a fa cengel he cun an hmang rua lo ka ti. Laimi lawng nih hin Khrihfa timi hi siangbawi te nih an rak kan hman piak aa dawh tuk. Kan fale nih san nan tlaih zong tlaih lo zong nan mui an chiat zong zeitin nan si zong ah kan fale nih nu le pa nan kan lawh hin kan i lungsi khun cu. Nungak tlangval pawl nan nupi fa te nan hun ngeih tikah nan fanu nan fapa nih nan innchak pa hna a lawng sul ahcun nan pa bui ko lai cu. Mah bantuk cun nan zei bantuk te kan si zongah kan fale nih nan kan lawh ahkhin nu le pa he kan i lungsi ngaingai. Mah bantuk cun Khrihfa aa temi nih a fale nih hin Khrih lawh lo hin Satan hna kan lo tawn ko rua ti zong he kan chim ka duh. Zeicahtiah Khrih nun Khrih nun kan ti lamang mi crusade kan tuah, camping kan tuah, a dawtnak kan hnga, a khamnak kan i fiang, Khrih nun kan chambau tiah nan ti kan ti cio. Laimi vialte nih Khrih nun kan chambau, a nun ah kan nung kho lo timi kan ti kan chim zungzal bikmi he a si cio. Mah cu Khrih nun he a muru cu zeidah si ti cun dawtnak, ngaihthiamnak, nun, dawtnak nun timi kha Khrih he a nun he a muru cu si. Khrihfa nun timi kha ke vai ah va a phunphun khin va um len kha a si lo. Mah kha cu thlarau nun in a hnulei a rami kha a si. Khrihfa tu nih a muru taktak dawtnak le ngaihthiamnak ka si. Mah ahcun Laimi Khrihfa a timi nih kan biakmi kan pa Khrih he a nun kan lohkhawh nak ding ahcun dawtnak le ngaihthiamnak he kan ngeih hrimhrim a hau timi zong kha an chim ka duh. Hlan lio piahhen saram pawl he atu bantuk hin hmunkhat te ah umnak le saram he zeitindah kan i kilven lai, zeitindah kan ṭhancho lai, zeitindah mission rian zong kan ṭuan ve lai timi he meeting an rak tuah ti si. Civui an tuah, sorry meeting si lo, civui an tuah ah an i nuam tuk ah zupu kha an hun dap ciammam e. Kutlak nih khan hawi ka loh deuh lo heh ti zong khan tuak lo khan zupu khan tei nawn tal a kan din ti si. Ri tuk cang ah nih nga lai. Nga la apaw nih phuar tu le ri tuk cang tikah tho kho ti lo. Cang ai nih khan ma cu tiah siher te khan ka thawh a hei ti tikah cang ai kha ange kha a hak fat a zum tikah utlak kha a paw sawh sual. Thinung tuk eh tu tlak nih cun a ceh da lo cun tak ai zeican dah ka pawna ka sawh mit tung na mit lo mit ma lo lo tak ai ta mit katin a tung zumu na mit tung deu deu hin vai na phapoi lo hoi phapoi dong a lo lo na hin na pha na zoi ri te khan nun man ngai lo khan utlak nih cun a ceh na lo man tang ai ta hei thuat ne Sanghai zong nih cun mah cun mun hei ka ti dawtnak te kan hei tun mer cu na po tual te na po por te tu lit atu leo chu et tlangbai pawl bang rin ta dam ati na na hei ka ti te khan utlak nih cun hei ti ve au hi ni khan keimah kha upa ka si ti mio khin dai dai u na nan chet nan ma pa nih bia lam lo ti khan hei tlan ta ve ngai na ko Kutlak theo nih cun au dih mah cun maw na rak kholh ve nam hmur zum deu duang hin na khuk le na ngai kha zoh kum khat chung a phi rih ngal phi na tol an eng na thaih fawn na khuk kha let ṭi na khuk zong kha caw ten harang ten am bawh ke ang khuk ka hmai le han khiah cu mu ar khen le telak in hule khiah so na khuk le hoi khuk hmanh lo na khuk le dai tiah khan he te maw hi ciwam ko an i sini a buai ni ciam ah an ci vui dong to a rong piat ti sir mah hnu cun tharam vialte kan i hmuh na phau kan i thap di lai khom kan i hrial lai lo an ran afua to ko saram vialte dong khan adok na kam ati zu kan si khawh tung lo te khan mai khan chavarit le langak khan i tong ti si marit nih khan a ka duah ah langak na dawh ding ha va vialte lak khan nangmah cu ka dawh bin um lo na na dan hman ha aw leksap nak mi da kana lo cho a cheu wa kana cheu hei ti an ti ma ka langak ta nan bu ko kha mun chiang ai mi se mo saman sala na to to ka bat ti ti ka athat na ka ban hu pia ti ka khan Aa lawm tuk le cem ka duha ma cun ma ka ti keimah te na ka dawh lai nangmah na tial le na bei hoi na ha vai atu lai thil te dok na lo thini dok na lo ha na dawh ning ha na na tial la ve te khan avan ti ve varit zong ha avan lawm ve than ma ta kha an that nak kha an i hmuh piak an chiat nak tu ka hmuh lo kha an that nak kha an i hmuh piak tikah van lak ah kha an i kom an i kom an i kom mah kha an nun kha an zo an van zo an van zo hna a hnuah cun va pawl nih khan an van cawn hna atu hen va cheukhat cu an i kom mah ah cun hi a leng nan chuah tikah hen a phun aa khat lomi va pawl zong kha hmunkhat ah a dum khawh ṭhannak kha a si tiah lai tuanbia a rak um kan biakmi pathian hen dawtnak in a khatmi pathian a si ACC nih aa hmaithlakmi mission rian kan ṭuan tikah tuzing zongah thawng ka thanh bantuk in Khrihfabu tete he an karh. Min le wa ahcun atu Matthla chungah Matthla tiang ah thla thum chungah zumtuthar minung hlei nga tiang in Pathian nih thutnak a pek hna e. Zei ruangah dah Matthia an karh ti hin ka si khawh dawng ah ka hlat tawn e. An pa dawr zong ka chawnh hna. Khatalei in ACC nih kan ṭuan khawh tuk ruangah zong a si lo. Cun an pastor Reverend Kim Matik Uk zong nih a ṭuan khawh tuk ruangah zongah a si lem lo. A biapi cu zeiruangah na si an Khrihfabu kha an i daw. An i rualrem. Pakhat le pakhat he vei an i upat. Keimah mithmuh kut tawk ringin nan ka thlah lio ah an sinah ka va hmuhmi hna. An i daw taktak. Khuaruahhar kan si. Mah tikah a lengmi nih zumhlotu hna an rak hmuh hna tikah khan pakhat le pakhat an i dawh, an i upat, an i upat, an zawt na ruah tikah khan van cawnpiak tuk theng lo khin na kaw an nun kha an zomh hna. Zumlotu nih khan Khrih an vai ah Khrih muisam kha an hmuh eh, an sin tiah Khrihfabu sinah an rak luh khawh lengmangnak ti cu. Tu zingah solawng kan sakpiaktu nih khan Dawtnak nih leilong te a remh dih a ti. Hmaan taktak. Cun nihin he khar cun Sunday a si bantukin Mithon nih caan kan hman kharchon kong pakhat te han chim ve ka duh. Kharchon siangbawi pa le nupi Laura nga American bak cit Hmarchand pawl nih miṭhalo rianṭuan dingah thongkhat zariat thong pawl a um kua. An rak thlah hna Lairam hal thongkhat zariat sawm pawl a um kuaman kha nihleinga ah an rak phan. Hakha khua an rak phan. Harnak phunphun an tonmi ka chim ti lai lo. Zeitindah mehim misual bia an rak ṭuan? Atu ah misual tuanbia a kan chimpiaktu kan pa pu dong hin an chim bang khan kum li an um chung tiang an about ti dim ram ah zumtu pakhat te lawng an rak hmu cu Hakha chin chin ahcun kumruk kumruk an um hnu ah zumtu pakhat a zumtu an rak hmuh hna Mah cu kum ruk zumtu pakhat an hmuh hna hlan ahcun Dr. East kha sibawi American ah tu kan ha kan nau le nih nan cawn lio tu mah lio mi mah lio ah Hakha zei si tlang hmanh tlang khat hmanh um rih lomi hmanh ah a um lo lio ah siangbawi Carson le nupi nih kum ruk chung zumtu pakhat hmanh an hmuh lo lio ah tangka tong la cheng in an rak hman hnu ah Doctor pakhat ngandamnak lei ah an herh rih timi theih in doctor a ṭuan cuahmah liomi Lairam ah an rak ratter tik ahhin khuruahhar le lei kha si misur rianṭuanmi he sipuazi mit in kan zoh ahcun aa kaih lo bik si zeicahtiah Mexico lio American Baptist Church pawl ABC pawl nih hin Ka ti van ruah ahcun Carson siangbawipa he um ruk chung na um eh zumtu pakhat hmanh na hmu lo na rian ṭuan men a phel bal lai lo na va ṭuan bal lai lo ka nan zum lo tiah kirter ka rak fawi te dawtnak taktak Khrih nun taktak an ngeih an rak ngeih lo ahcun kumpi kum ruk chung Pathian thawngṭhapuia a phuan cuahmah ko ah zumtu pakhat tal a hmu ve lomi chungah hin lungsau thinfual te rian an rak ṭuan khawhmi he dawtnak taktak an rak ngeih Krik nun taktak an chungah a rak um ruang te hin a rak si ko timi zong he hmuh khawh a si amah kharsan siangbawipa zong nih kum ruk chung thong thang a chim cang an pei zeihmanh an rel lo ai hena pawl sin a rian ṭuan lam ah cun na kah sin zong a ṭhel ko ti bantuk kadang miphun zong ah ka kal lai ti bantuk ha a lung ah hin rak chuak chuan hi chat se law laimi nih laimi nih ni hin zeidak dak kan va long ha zapi zaran cho kan nu kan kong ha puan sen te tia jing jing le ya ro hal zam mi zong um khop an se a mer lu zong a phat loin eh ka chim duh min cu kan ah siam misal rian tuan tikah hin dawtnak taktak Khrihfa nun taktak ngeih lo a rian tuan suan lai he phan a um atu ICC zong nih misan rian kan i hmaithlak Palewa ah ngakṭah pahleli kan zohkhenh hna. Minleu le Pyo ah Khrihfabu an dir ve cang. Ngakṭah pawl an nunkhawh ve nakhnga siseh, thil ummi minung tampi nih Khrih dawtnak thawngṭha an theih i an zumh khawh nakding dingah rian nganpi kan ngei. Rian kan i domh ka a si tikah bia kan sak. Kan hau rih. Atu zongah PYU ah bia kan saknak ding ah Khrihfabu nih budget nan kan suaipiak cang. Kan cawlcang kho rih lo. Men kan lim lai tinak kan si lo, kan lim kho rih lai lo. Chawva tampi kan herh. Atu zun thla ah nan inn cio zongah kan rak an pal in ah nan si khawh tawk. Pentuan ding ah kan rak an som than kan hna lai. Tangka zong tampi kan hman thum a rih lai. A caancaan ahcun kan cheuhra cheukhat khe von zoh, kan misual rianṭuan ning von zoh, tangka kan hman ning von tuak ahcun ah misual pawl, misual committee pawl tangka tam tuk nan hman. Sakhaw lo. ti ban ti he kan hoi te ko sihmanhsehlaw pathian chaw cu pathian ram ko nak ah kan hman mi kong a ser ko rua ti ka ruah mah ti ka ti tikah keimah ruahnak sia bai lo si lo mu kan hman hrim lai nak si lo kan hman awk a si ko rua ti ka ruah kan chan pastor nih a chim bantuk khan Mission rian a ṭuan lomi mission rian a ṭuan lomi Khrihfabu cu zei he dah a lawh nih cun a khu a chuak ti lomi meiphu he aa lo. Meiphu kan kau tikah a khu a um ti lo cun a rau lo, a mit. Khrihfabu kan si tikah mission rian kan ṭuan lo ahcun a rau lo, a thi hrimhrim. Rili thi timi Laitlang ah khin Khrihfabu kha na thi Baptist thleh nan thi te hin an kan ti tawn ah kan i phah sak kan thi lo kan ti tawn sihmanhsehlaw kan cawlcangh ve lo ahcun a thimi cu kan lo taktak co mah ta cun Khrihfabu nih cawlcangh te tikah hi ka hin crusade camping tuahnak zong an cawlcanghnak a um lai Mah cu Khrihfabu cawlcanghnak kha a si ve. Khrihfabu nih cawlcanghnak a rianṭuannak timi a biapi bikmi cu mission rian a ṭuannak a si. A thimi rili a thimi rili cu a al. Rili thi cu a al i a vei a chungah nunnak a ngeimi zeihmanh a um lo. Zeihmanh ah hman a tlak lo. Mah bantuk cun a thi cangmi Khrihfabu kan si sual lai, hmantlak lomi Khrihfabu kan si sual lai timi zong he phan awk um a ngai. Kan Khrihfabu a luan cia ah tuan peson rian kan ṭuannak kum sarih chung kum riat chung kan han lut cang. Kan ṭuan cia nak chungah kan ṭuanmi re he ka von kan mitthlam in ka von suai zeitindah kan rak ṭuan zeitindah kan rak um timi he ka von tuak tawn hlan lio ah Khrihfa bupi nih mission rian ṭuan kan rak awt tikah budget suai rak um lo hman khawh cu ka hmang seh ti bakin innka rak on si ai hak lo nain kan hmang hlei ve lo kan van hman cio ah ruah lo kan chin vai pathian nih nan lungthin chungah rian van tuan in lak sap kan van nakin tangka tampi kan pek Khrihfa bu tu chera cheukhat in chep tiah kan van tuan tikah kan mah le kan khap tok ten tampi rian kan han tuan Mah tikah Pathian nih hin Laimi tampi sinah rian a ṭuan. An meril ah phan dingin kaa dang state dang a ummi vialte, kaa dang khua ummi vialte ka an lungthin chungah Pathian nih rian rak ṭuan a. An meril ah chat an ra. An meril kan rak i nuamh ning, kan rak linh chat ning. Biak an tum lo tiangin, ṭhutdan chiahnak um lo tiangin Zeitindah biakinn nganpi tiang an sak le dih tiang khan kan rak lianngan, kan rak linsa. Mah kan Pathian nih khan kan lungthin mission rianṭuannak ah kan lungthin kan rak onmi, kan chawva kan rak suaimi, pa cu kan rak suaimi, ka Pathian nih khan kan lungthin te kha thluachuah a rak pek, kan lungthin te kha a rak duh ah Cuticun biakinn tiang tlum lo tiangin Amerilu ah Laimi khua kan rak sa hna. Nihin ni ah sem kan rel deuhdeuh. Misun rianṭuannak ah tangka sem kan rel deuhdeuh. Kan cheukhat cheukhat a zawt deuhdeuh. Kan minung kan i ṭhial deuhdeuh.

Kanmah Amerilu Laimi pawl dah chim loin hlanlio siangpahrang vi hmanh kha Thiang Thlarau nih a rak kaltak hna cun siangpahrang Ezekiel hna kha rap no law ka rak ṭam ko khah. Saul siangpahrang hna kha lungkuah lakah a rak thuh ko khah. Kha bantuk Thiang Thlarau nih a van kaltak hna cun siangpahrang tupi hmanh nih an zelh lo. Khrihfabu zong he Pathian rian taktak kan i tlaih i Pathian rian taktak, a mission rian taktak biatak te kan ṭuan lo lai. Kan ka lawng kan i hmaithlak sul le kan lungthin taktak kan i hmaithlak lo la chawva hna kan hnem kan car pah ahcun Thiang Thlarau nih a kan kalnak sul le kan Khrihfabu ah a zor a zor a zor lai hmuh cun mission rian kan i hmaithlak zong rawh in kan Khrihfabu tiang rawhralnak a kan thanh sul lai ti ka phang ngaingai. Mathai kul le riat thleikua pakul an re bantuk khan cu caah khuazei kua va kal u law miphun vialte kha ka zultu ah va sam hna u. Pa le fa le thiangthlarau min in tipilnak va pe hna u law kan fialmi vialte hna hi an zulhnak hnga va cawnpiak hna u. Cun hi philh hlah u, nan sinah zungzal le caan dong tiang ka um lai, tiah a ti hna. A kan ti bantukin ACCC Khrihfabu zong nih dong catlo ten Khrih Jesuh nih a kan cawnpiakmi ngaihthiam nun, dawtnak nun ngei bu ten Hi Khrih nun he nunpi hna sih, dawtnak nun he i nunpi hna sih law i kan michon rianṭuannak te zong he dong lo caan lo ten ṭuan zungzal hna sih law hlan lio ah zeitindah Tharsantan i kan Lairam ah mission rian an rak ṭuan zeitindah ABC Khrih pawl nih hin bachan an rak suai e zeitluk in dah an rak ṭuanpi mi he philh hlan hau si. An rum tuk ruang ahhin mah lio ahhin American puppet sachet pawl he an rum tuk ruang le vei an chawm ahhin chiahnak nih hmannak hman lo tiang ah an rum ruang le duhtawk tuk in hmannak hman awk hmannak hman lo tiang in tangka an ngeih ruang ah mission rian cu an rak ṭuanmi cu a si bal lai lo. an lungthin chungah hin dawtnak taktak ngaihthiamnak taktak lungrualnak taktak Khrih nun taktak an rak ngeih caah hin mission rian le Khrih nun taktak an rak am hmaithlak caah hin hin tok hin an rak tuan a si bantuk hin kan nih Khrihfabu zong nih hin dawtnak le ngaihthiamnak le zawnruahnak le Khrih nun taktak hmaithlak in kan mission rian ṭuan te tung hna dong lo tat lo ten ṭuan pi lamang ko hna si kan chim kan rel khawhmi Pathian nih kan dihlak caah thar in thatunak kan pek te ko seh tampi ka lo